Ompurikiirize osibire kurungi shaaha za mushanju z'eihangwe kandi amakuru omu runyankore Rukiga noogashuumirwa amazimba ginu ariyo, Omushaija omuri Kanungu naagambwa kuba ateemireho omwishiki munywani we omutwe ahabw'okumuteekateekaho kuba abaire naaza kushwerwa ondiijo mushaija nyima y'obubazyo obu ekyo kibaireho. Omugambirizi wa poriisi ahabw'ekyanga ekya Kegezi Elly Maate yaagambwa oyizirwe nka Naamara Peace w'emyaka abiri na mushanju y'obukuru kandi orikukora omu baara, omu seeri ya Kanyambeho omu muruka ogwa Kanyambeho omu gombora ya Nyakinoni omu disiturikiti ya Kanungu nagambwa kuba ayitsirwe Ampeereza Nicholas w'emyaka makumi ana y'obukuru nawe woona ow'omu kyaro nikyo kimwe nyimwebazyo omu mwebazyo kandi omujunanire kuba abaire aine ondiijo mushaija owaabaire nibatebeekanisa obugyenyi omu muringo gw'omubonano. Ampeereza. akoreise omuhoro gw'obwoki bwingi munonga kumutema omutwe gukaragara hariya atyo kandi omwishiki ogwo akafeeraho. Maate naagira ngu nyakuteekateekwaho ogwo obwa hati ari aha Poliisi siteeshoni ya Kiihi obu okucondooza kuriyo nikugumizamu. Abantu guma nibatwarira amateeka omu ngaro kandi obwe barikubaasa kugonjoora eshonga omu burungi. Hati nooreeba Tinkuhamya nti kiine eki kiramugasire, ahabw'okuba oriya yaafiire, nawe yaaza kugwa omu kihome. Nambwenu turiyo nitucondooza ku turaheze aza kutwaribwa omu mbuga z'amateeka, abonerezibwe amateeka agu gakuragiire.
Eka y'omu munisipaarite ya Ntungamo ei omwana waabo w'omwojo w'emyaka eshatu ey'obukuru yaahambirwe akabutsibwaho omu kwezi okuhweire, naayenda poliisi egire ekihango eki yakoraho. kukwata abantu abo. Joel ayesiga Kakuru akaihwa ahari nyina aha mukoro gw'okuziika omuri Nyakibingi, Kahunga Ward omu Western Division, Municipality ya Ntungamo aha biro munaana eby'okwezi kwa ikumi na ibiri omwaka ogu guhweire. Ekyo akibaireho aha mukoro gw'okuziika John. biraibwa oha ishenkuru w'omwana ogwo oibirwe. Polisi n'abeeka nibagira ngu omwana ogwo ahererukire kureebwa omu maduuka agari haihi n'omwanya ogwo aine omwishiki w'emyaka ikumi n'etaano y'obukuru ogizire ngu n'omunyabuzaare waabo. John Nyesiga ishe w'omwana ogwo naagira ngu batwire enshonga egyo aha polisi aha izooba niryo rimwe ahu omwana ogwo aburiire kwonka kandi polisi teine eki yaakozireho ekirikureebwa ngu bariyo nibacuundirwa. kukukunduuza omu nshonga egyo. Eva kukunda obaire naakuratirira enshonga egyo omu iziina ry'ab'eka y'omwana naajunwa na Poliisi ahabw'okurekura omuntu orikuteekateekwaho kuba niwe akozire ekikorwa ekyo ahakwemererwa. Orikukurira eby'obwa mbega aha Poliisi ya disiturikiti ya Ntungamo, Godes Twinamatsiko naagira ngu Poliisi egiriyo neekora omurimo gwayo gw'okucondoza. Ahanyima y'eby'engyenda kwikirizibwa kukora n'okutwara abashabazi omu bwijwire, Radio West yatayiraho emyanya etari emwe n'emwe na za takisi hamwe na za baasi paaka omu Kampala kureeba nk'oku ebiragiro by'okwerinda endwara ya covid ikumi na mwenda nk'oku biriyo nibikuratirwa omu za paaka zoona eza takisi na za baasi ezi abanyamakuru baitu bahikamu. abakozi bamwe baatandika kuta omu nkora entwaza y'okunaaba engaro aha miryango yoona, okujwara obushankara bw'aha maisho n'eminwa nk'ekiragiro, kandi otaireho n'okukyaka omu bishaho byona. Aha biro ashatu na kimwe by'okwezi okwa ikumi na ibiri omwaka oguhwire, Purezidenti Yoweri Museveni aragiire ngu eby'engyenda bigarukyeyo omu buteeka bwabyo oyireho abavugi ba bodaboda bonka. Aragiire ngu abashaabaze boona boorekye za kaada zaabo z'okusirikwa covid ikumi na mwenda kandi oteireho n'okukuratira ebyaragiirwe kwerinda endwara ya covid ikumi na mwenda. Omu baasi paaka ya Kishenyi hamwe na takisi paaka, abashaabaze baaba nibashabwa kworeka za kaadi zaabo za covid ikumi na mwenda n'obu kiraabe kyaba kitari nk'ekiragiro. Abantu baingi omu za takisi na za baasi paaka baaba nibareebwa batajwaire bushankara aha minwa n'aha nyindo zaabo kandi n'emotoka zimwe zaareebwaga nizirikupakira kimwe kya kabiri ky'abantu abashemereire kuba nibaaza omu motoka ezo. Minisitule y'eby'enshonga z'amahe n'abaahuumwire amahe neegira ngu etandikire ehururu y'eihanga ryona kubara abaahuumwire amahe. Minisita w'eihanga aha bwa minisitule egyo Huda Abbason Aleru, Oleero orikureeberera enshonga z'abahuumire amahe naagira ngu ehurura egyo n'ey'okuhamya ngu ekitabo ky'emishaara yaabo kitebeekanisiibwe kurungi. Naagira ngu ekyo nikiija kureeba ngu abo abaabaire batakatungire sente zaabo kuruga omu gavumenti baazitunga. Oleero yaagambira abanyamakuru baitu aha Uganda Media Centre erizooba ngu ehurura egyo neija kuba egyendereire abaahuumwire amahe boona n'abarikureeberera ebi ebintu by'abaahomoire amahe kandi otaireho n'abakazi baabo n'abashaija abataine bakazi abarikutunga penshoni yaabo eya buri kwezi. Purezidenti Museveni asiimire disiturikiti ya Isingiro ahabw'okutaho ekicweka kimwe ky'eitaka rya za ry'empungi za Nakivale nk'omwanya gw'okutaho amakorero. Ebyo abigambire Mwebazyo omu kiro obu abaire nagambira abantu aha za rediyo ari omu ka ye ya Rwakitura omu disiturikiti ya Kiruhura. Gavumenti netebekanisa kwombeka emyanya abiri n'ebiri y'amakorero omu ihanga ryona kwongyerera aha ntunguuka y'eihanga. Ninza kwebaza abantu ba Isingiro. Buri kiro ndeebera aha mahurire ngu mworekire ekiteenso ky'okuhindura ekicweka kya Nakivaare, eitaka ry'eihambe ry'empungi, kutema ekicweka tukatamu etauni y'amakorero, Industrial Park. Nituza kwombeka Industrial Parks abiri n'ebiri omu Uganda yoona ahabw'okuba Industrial Park n'ey'okutamba. Mbwenu ahabw'ekyo naashemererwa nikireebera omu mahurire ahabw'okuba omu Kabineeti nkaba naabagambiire nti abo abankore ku baaraababuzireho eitaka, mugyende muteme ahari empungi. Hamwe n'abaatooro Jaaka, Muteme aha itaka rya Jaaka, tugire Industrial Park, tugire etauni y'amakorero Isingiro. Nabwo eki niinyenda kubeebaza, niinyenda kubahamiza ngu eki mubyaire nimugira ngu nimuza kweshengyereza Prime Minister ngu aije ayakiire eki mwamuheereza, naija kukyakiira. Abaabaire bagiiremu mbeihe ngu bagyende, ab'okwija kuhamba eitaka rya Gavumenti mbagambire gye barigyemu bashaarure ebyabo, bagyende n'omutima murungi, ebi beihiremu baabiihiremu, kwonka bagyende reero eishokye kimwe kikiragire empundu ekindi kibe kya Industrial Park.
Purezidenti Museveni nabwo hoona agizire ngu amaani maingi agataire aha kwimutsya eby'obuhingi bw'eby'entaatsya omu baanya Uganda obu arikukyoreka kurungi ngu ekyo nikiija kuhwera munonga omu kurwanisa obworo omu maka. Kwonka akantu aku ndikwenda kutaho amaani hati n'eri y'ehururu yaitu eya Okuruga omu Mikye n'oku. Mbwenu Itwe twena tukaba twine amataka, twine ente, twine embuzi, entaama, kwonka tukaba tutagira ntare. Tukaba tubiitse enda yonka, egi abazungu bakweta subsistence farming, okukorera enda yonka. Mbwenu ku naagiire omu ishomero naashoma, kuza Mbarara High School naarugayo naaza Ntare, naayetegyereza amahanga agandi oku gaakuzire, aga Buraaya, Industrial Revolution, abantu oku baashemuukire bakaruga omu mbeera nk'egi ei itwe turimu, okukorera enda kwonka, bakatandika kukorera enda. hamwe n'enshaho. Mbwenu okuruha obwo nituburira aha hururu y'okuhabura abanya-Uganda okuruga omu mityeno. Hariho emityeno ey'eby'okurya, eby'enda, hariho emityeno etari y'enda ey'amagara gaawe omu miringo endiijo, different aspects of your life. Ocurukiize Radio West, Radio Bosco Ruhumuriza, Ganagamu agaheeru. Purezidenti wa Mozambique, Filipe Nyusi n'omukazi we Isaura Nyusi bashangwa baine endwara ya Covid ikumi na mwenda kandi bateebwa omu mwanya gwabo bonka. Ekihandiiko kuruga omu ofiisi ya Purezidenti nikigira ngu Nyusi n'omukazi we baacwamu kweyiriza hare n'abandi barikukuratira ebiragiro by'eby'amagara ahanyima y'okukyebirwa bakeeshanga baine endwara ya Covid ikumi na mwenda n'obu baraabe baaba batakworekire bubonero. Ekihandiiko nikigira ngu baacwamu kwe bacwamu kukyebeza ahanyima y'emirimo n'emyanya etari emwe n'emwe ei baabaire barimu ebiro bikye bihingwireho. Endwara ya covid kumi na mwenda ebaire neeyongyera kukanya omu biro ebihingwireho, eihanga eri obwahati riine abarwaire barikurenga aha mitwaro ikumi na mwenda n'enkumi ishatu, abantu enkumi ibiri ashatu n'omwe abo nibo bafiire ahabw'endwara egyo kandi abantu emitwaro ikumi n'etaano kanaana rukaaga kinaana abo bakizire endwara egyo ompurikiize nikwo naakusiiba nti amakuru gaitu g'eihangwe eri gaanaatsigara mazimba gino ariyo gira eizooba rirungi